Il-qawwa tar-Rużarju, il-battalja ta' Lepanto. Kien fis-seba' ta' Ottubru 1571 meta saret il-battalja ta' Lepanto. Ir-rebħa tal-Insara f'din il-battalja kontra flotta ta' Imperu qawwi, Tagħtina l-kunfidenza li jkollna bżonn f'waqtiet ta' periklu u ta' tbatija. L-istorja ta' din il-battalja tfakkarna kemm hi ħaġa sabiħa li nitolbu lill-Madonna u ngħidu r-Rużarju. Għalkemm ir-rebħa fuq il-Mislem fl-Assedju l-Kbir ta' Malta fl-1565 fixklet il-mixja tal-ħakma tal-Imperu Ottoman fl-Ewropa, Kienet deċisiva l-Battalja ta' Lepanto, sitt snin wara l-Assedju l-Kbir ta' Malta. L-Ottomani kienu l-ġellieda tal-Imperu Ottoman li beda fit-Turkija madwar tmien mitt sena ilu u rebħu ħafna pajjiżi fl-Ewropa. Il-Battalja ta' Lepanto ġrat fuq il-baħar, bejn l-Insara u l-Ottomani. Ix-xwieni tal-insara u tat-toroq tqabdu f'taqbida ħarxa. Kien żmien meta l-Knisja Nisranija kellha quddiemha perikli kbar fl-istorja kollha tagħha minħabba gwerer twal. L-agħar gwerer kienu kontra dawk li kienu jsegwu lil Muħammad li beda r-reliġjon Musulmana. L-Ottomani kienu jattakkaw bi flotta Torka u bħala l-ewwel miri tagħhom kellhom l-Italja, l-aktar Ruma. Ħadd ma seta' jieqaf 'il dawn il-ġellieda u ma kienx hemm pajjiżi li setgħu jgħinu biex jiddefendu l-Ewropa tal-Mediterran. Tal-Ewropa ta' fuq ma ridux jgħinu lill-Knisja. Franza l-aktar li daħlet fil-gwerra kontra l-Ottomani. Il-pajjiżi l-oħra raw li n-newtralità hi l-aħjar, hekk kif it-Torok invadew parti kbira mill-artijiet tagħhom fil-wied tax-xmara Danubju. Spanja, Genova u Venezja biss kellhom ir-riżorsi biex jirreżistu, imma dawn kienu jobgħodu lil xulxin u ma jafdawx. lil xulxin. Il-battalja ta' Lepanto ġrat wara li San Piju Ħamsa, il-Papa, kien magħżul bħala il-Papa l-ġdid. Il-Papa Piju Ħamsa u dawk ta' madwaru kienu jafu li l-Ottomani resqin lejn il-Mediterran u se jieħdu artijiet fl-Ewropa ta' Isfel. Il-Papa Piju Ħamsa talab il-grazzja t'Alla. ta' mexxej għaqli għamel alleanza ta' flotta ta' aktar minn 200 xini. Bil-ħila tiegħu ta' mexxej, mhux biss żammhom magħqudin imma kkonvinċihom biex jattakkaw lill-għadu li kien qed jinvadi l-Ewropa. U bħala iben ta' San Duminku, kien jaf Kemm jiswa li wieħed jirrikorri għand il-Madonna permezz tar-Rużarju? It-tliet ammiralli tal-flotta Nisranija kienu Don Juan, Marc Antonio Colonna u Sebastiano Vernier. L-Arċisqof tal-Messiku kellu kopja tax-xbija tal-Madonna ta' Guadalupe tal-Messiku u bagħatha lir-Re ta' Spanja Filippu Tnejn. Dan ta lil Andrea Doria, wieħed mit-tliet ammiralli tal-flotta Nisranija, u żammha fil-kabina tiegħu. Meta l-armada ħarġet u attakkat, filgħodu tas-sebgħa ta' Ottubru 1571, l-istandard tal-Madonna ta' Guadalupe kien qed jittajjar fuq l-arblu tax-xini ta' Don Juan. Dakinhar il-preżenza tal-Madonna kienet qed tinħass permezz tar-Rużarju. Il-Papa Piju V, li kien mill-Ordni Dumnikana, għamel dak li l-Insara dejjem għamlu fi żmien ta' periklu kbir, li intefa' fi ħdan l-Omm setgħana tal-Insara, Marija. Il-Papa ordna li l-monasteri u l-kunventi kollha ta' Ruma iżidu t-talb tagħhom minħabba l-battalja li kienet ġejja. Organizza purċissjonijiet u għalkemm kien marid ħafna huwa ħa sehem f'waħda mill-purċissjonijiet. Hekk kif il-flotta Nisranija baħħret lejn dik Ottomana, ġiet ċelebrata quddiesa u ntqal ir-Rużarju kuljum fuq kull bastiment. Fil-ħin tar-rebħa, il-Papa Piju Ħamsa, li kien mijiet ta' mili 'l bogħod fil-Vatikan, resaq lejn it-tieqa u b'ferħ kbir għajjat, Il-flotta Nisranija rebħet! u bid-dmugħ f'għajnejh radd ħajr lil Alla. Dan it-talb bil-qalb għall-għajnuna wassal għal telfa kbira tal-Ottomani f'Lepanto u waqqaf il-ħakma tagħhom fil-Mediterran. Mela tajjeb li nibdew ngħidu iktar spiss ir-Rużarju u ngħiduh bil-qalb.